I'm seeing a wound. I have a wound in my private part. Ha? Guys, zviriko here izvi? Ngatione kuti nyaya yacho iri kuenda nepi. You slept with someone at your shop? Yes. And now there is a wound. You need to go and look for the husband of that woman and pay money. Otherwise the private part is going to disappear. Zvotorewa kuti mukadzi wacho akagadzirwa. and uh, the only way yaunokwanisa kutokunda nayo problem kutotsvaga murume wacho bcause murume wacho ndiye ane akamugadzira kana kuti akamugadzirisa saka best way kutotsvaga murume wacho and uh, its not easy kutsvaga murume wacho ukoko kana wamuwana futi its not easy kuti ukwanise kutaura naye unotaura naye sei kuti ndakarara nemukadzi wako Ndozvazvinoita kana ukajera tsika yakaipa seyoyi. It's called runyoka. Try all means but nothing can happening. That's why I came here. I see you in Facebook. Ah, zvakaoma. Kazvitarisa vakuru ava English haitobudi. Havatogoni English. But vashinga kuti vatsvage rubatsiro. nenhau yechihure chete siyai chihure amana siyai chihure now we need a living god now and you know younger men when people are coming to work you should respect other people's wives exactly respect pabasa yangu kosha tichida kutaura chokwadi chaiko respect yakakosha because tese tichibva kwakasiyana siyana tasanganidzwa nekuda kwebasa autozivi pamwe munhu atori nefamily kana zvakamira sei vamwe vanenge vachitoziva futi kuti ane family but they don't even care anongoti kana uchida basa rara neni chete but thats very bad iko kutodana nemunhu waunoshanda naye pabasa inini i think hazvimake sense hazvitomake sense uye hazvina ungwaro kana hunhu mukati This, this one is a married. Everyone who is coming to that shop, you are sleeping with them to get a job. Why are you doing that? Huh? This is evil. Exactly. Varume vari pano vane musikanzwa ndoda kuti muonoona muchinda uyu muzoziva kuti musikanzwa haitwe ini zvangu handina musikanzwa but dai kuri kuti ndaivapo pachechi apo musi wacho ka haa ndaitomhanya ini kunoona munhu akarumwa nerinyoka uyo ndaitomhanya chaiko maybe ndaigona kutodzidzawo 1 2 3 ino i want you to go and show them so that they can learn ah zvandaona prophet zvinotyisa amuchaita ah, musikanzwa ka ah zvachose madzidza ka taurirai mumwe asina kuona ah varume ah ngatigare nemadzimai edu kana tisina ngatitsvagei e, mune nzira yakanaka zviruko hazvinaomira musho e, pane zvandaona hazvakaoma ah, ngatingogadzikikai tiite upenyu huri straight ya zvataona zvakaoma ii a ngatigareni madzimai edu ende ngatisiye madzimai evanhu e, muchazoita musikanzwa here kwete mukaona mukadzi wemunhu maakutiza handiti ka kutomhanya chaiko zvataona mahwani uku maona maona mahwani haihora pane vamwe vasina kuona vari kufunga kuti mafanizi muda kuvaudza kuti kudii Haa hazvina kumira mushe ngatingoitei zvemadzimai edu chete zvimwe zvese tosiyana nazvo. Muchazoita here musikanzwa? Haa ndatomira. Yeah guys um, life yatiri kurarama iyi yakaoma vanhu vari kushereketa uye vanhu vari kubata bata upohwe hakuna kwahunokusvitsa Zvinhu zvakaoma, economy yemuAfrica yakadhakwa. It's better kutsvaga mari munhu pakuswera uchiita zveupombwe uchiteerana nevakadzi vevanhu uchiita sei. Ukangova une munhu wako one mumwe chete chaiye bho zvokuti. Izvi zvekuzoda kuti hee zvikazodii zvikazodii zvino life yako inotodzokera kumashure kana padai wozi uchasvika ikoko murume wacho obva akuudza ndiri kuda mombe 8. ende wotanga kushandira mombe idzodzo kutanga kukwereta wodidi pane kuti zvese izvo zvaungadai uchironga life yako saka i think best way ka ngatingokoshesai e, upenyu hwedu nevamwe vanhu kuti zvisinei kuti tiri papi kana tiri papi kukoshesa upenyu hwedu nevamwe vanhu chinhu chakatikoshera uye zvakangonaka plus zvinonza kuti ukava munhu anotya mwari unozvengeswa pazvinhu zvakawanda Kutya Mwari kunokunzvengesa pazvinhu zvakawanda. Ngatisiyei tsika iyoyo especially yeupombwe. So thank you so much for watching. I will see you in the next video. Bye bye.